א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין. איצט זענען מיר דירעקט פון WUNR סטודיא. איך בין דא מיט לאה שפורער לעוויט. לאה שלום עליכם. שלום עליכם מאיר. א גוטן אווענט. עס איז א פארגעניגן צו זיין. מיט דיר היינט און צו קענען רעדן אידיש אויף דער לופט אזוי צו זאגן, איבער די כוואליעס פון באסטענער ראדיא און אויך אויף אינטערנעט, אגב איר קענט געפינען אונזער לעבעדיגער שטראם דורך אונזער וועבזייטל יידישוואויס דאט קאם, און מיר וועלן האבן פארשידענע אינטערעסאנטע געסט היינט אחוץ לאה וועלן וועט זיין מיט אונז באלד דוד בראון און אויך הרב אברהם מארמאשטיין אביסל שפעטער, ס'איז דאך ערב ראש השנה, און איך וויל באגריסען אלע צוהערער מיט דעם און ווינטשען אייך אלע א שנה טובה, א גוט געזונט געבענטשט און לעבעדיגע יאר.
אמן אמן.
לאמיך בעטן לאה זי זאל געבן א באגריסונג און אינפארמאציע פון אונזער ספאנסער, מיר האבן פארשידענע ספאנסער צו דער צייט, ערשטענס איז בוטשערי.

ס'געפינט זיך אין ברוקליין אויף פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט, און דער טעלעפאון נומער אויב איר ווילט דארט אנקלינגען עפעס צו דערוויסן זיך וועגן וואס מען זאל האלטן, זיי האבן אלעס, איך אליין קויף דארט אלעמאל, דער טעלעפאון איז זעקס איינס זיבן, זיבן דרײַ איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט, און זונטיק זענען זיי אפען פון זיבן ביז פֿיר, מאנטאג דינסטאג פון זיבן ביז זעקס, מיטוואך זיבן ביז זיבן, דאנערשטאג איז א לענגערע נאכט זיבן ביז אַכט, און פרייטאג זיכער פארמאכט מען גאנץ פרי צוויי אזייגער פון זיבן ביז צוויי אזייגער בייטאג פאר שבת, און אז איר ווילט קוקען אויף דער נעץ הייסט עס בוטשערי דאט קאם. און ווידער נאכאמאל א גוט יום טוב און א גוט יאר פונעם בוטשערי, איז פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווערד סטריט אין ברוקליין, א גוט יאר. גוט.

שוין לאנג נישט געזען. יא, גוט צו הערן אייער קול. גוט דוד מיר וועלן קומען צו דיר שפעטער, איך וויל דיר בעטן צו געבן א קורצן באריכט וועגן ייווא זומער פראגראם אויף צו לערנען אידיש וואס האט נישט לאנג צוריק געענדיגט פֿופֿציק יאר און דו האסט זיך אנטייל גענומען אין דעם, אבער צוערשט וויל איך בעטן פון לאה אויך אן אינטערעסאנטע זאך וואס זי האט ערשט אדורכגעמאכט, די צוויי טויזנט אַכצן יוגנטרוף אידיש וואך, לאה?
יא יא, כ'בין געווען זייער צופרידן אז דאס יאר האב איך געקענט זיין דארט די גאנצע וואך, און ס'איז געווען אין קאופעיק ניו יארק אין די בערג, אויסגעווענליך שיין די באדינגונגען און די ארומגאנג און אלעס און ס'איז א די פאר מיר איז דאס בעסטע צו זיין מיט מיט דער אידישער חברה, שטעלטס אייך פאר א גאנצן טאג צו רעדן אידיש, צו רעדן אויף אידיש און צו עסן אויף אידיש, און פארשעדענע מענטשען אלטע פריינט נייע פריינט, איך האב זיך געטראפען מיט איינעם וואס איז די זיין משפחה איז דווקא פון. פוילין פון די זעלבע שטאט ווי דער מאמעס מיינערס משפחה פון טאמאשאוו לובעלסקי איז געווען ווי איך האב זיך געטראפען מיט א נייעם קוזין און יא און ס'איז געווען זייער אינטערעסאנטע ווארשטאטן איך אליין האב געהאלטן עטליכע ווארשטאטן איינע וועגען געבירטיג און מרדכי געבירטיג דער קינסטלער און דער.

צו טיילען א שמחה ביי אז ס'איז א שמחה ביי מיר און איך טייל זיך מיט א צווייטען איז מיר טאפעלט די שמחה. דערפאר בין איך טאקע א אידישע לערערין ווייל כ'האב ווען איז הנאה זיך צו טיילען מיט מיין גרויס פרעד. נישט צוליב געלט.
נישט צוליב געלט. יא. און די אידיש וואך איז געווען זייער זייער פיין, גיטל שעכטער האט אנגעפירט מיט אויך מיט א לענקרייז מיט רחל קורנס שרייבעריי, און ס'איז געווען פארשידענע אינטערעסאנטע אקטיוויטעטן, און ס'איז טאקע טאקע א שטיקל מחיה זיך אוועקצוכאפען פון דער וועלט און אריין אין א גאנצע אידישע וועלט פיר און צוואנציג שעה. זיבן טעג. יא, ווען איך פלעג פארן מיט מיט יוסף לאכמאן עליו השלום פלעגט ער דאס פלעגט ער זאגן און באמערקן אז עס דערמאנט אים וואוינען אין א שטעטל, וואס ער האט אליין געטון אמאל. יא יא יא יא, עס איז זייער אינטערעסאנט און צו זען און צו זען אז פארשידענע דורות ס'איז זיכער דא עלטערע מענטשען אין מיינע יארען און אין יונגע מענטשען יונגע משפחות מיט געברענגט קינדער קליינע און צו הערען די קליינע קינדער זיי רעדען אזוי פליסיג אידיש איז גאר א מחיה און ס'איז יא יוסף עליו השלום האט גוט געזאגט ס'איז ווי א שטעטעל זייער פיין.
נאך איין זאך וויל איך בעטן פון דיר, מען וואלט געקענט ווייטער רעדן אפשר א לאנגע צייט וועגן דער אידיש וואך, אבער צייט לויפט, לאמיר הערן אביסל פון דיר וואס איז א מומחה אויף דעם געביט וועגן ארבעטער רינג אין באסטאן אידיש קלאסן. או יא, דאס א, איך לערן שוין אין ארבעטערינקע עטליכע צוואנציג יאר, און דאס יאר וועלן מיר האבן פיר מדריגות, ס'וועלן זיין נאך צוויי אידישע לערערס צו אויסצוהאלטן אנהייבערס, אנהייבערס און אוואנצירטע אנהייבערס וועט זיין מאנטאג ביינאכט און איך וועל האלטן א ליטעראטור קורס, אידישע שרייבער פארשידענע, וועט זיין אויך מאנטאג ביינאכט, און דינסטאג ביינאכט וועל איך האלטן פארמיטלסדיגע וועל איך מאכן א ליטעראטור אויך אבער אנאטירטע און פארקירצטע ליטעראטור און ס'איז איך מאך איך שטעל אריין אויך לידער און פאעזיע מיר וועלן זיכער זיך פארנעמען אביסל מיט סוצקעווער און באשעוויס זינגער און. די נייע פויען שרייבער וואס איך האב לעצטנס זיך באקענט, זיי זענען נישט ניי, אבער צוואנציגסטן יאר הונדערט שרייבער אין אמעריקע וואס האבן געשריבן בלומעלע און פעל, און מלכה לי וואס איז געקומען קיין אמעריקע אין די צוואנציגער יארן און זענען געווען גאנץ אסאך פובליקירט און אסאך ארויסגעגעבען און זיי ווערן לעצטנס מער איבערגעזעצט. וועלן זיי, איך מיין מיט דער איבערזעצונג וועלן זיי ווערן מער באקאנט אין דער אמעריקאנישער עולם און צווישן די וועלט ליטעראטורן. איז דאס וועט זיין א נוסח פון דיין קורס וואס דו האסט געהאלטן אין ביי דער אידיש וואך?
נישט אינגאנצן אבער איך וועל אביסל אריין ברענגען ווייל די ארבעטער אינק קלאסען וויל איך זאגען הייבען זיך אן דעם פופצענטן אקטאבער, פֿופֿצן זעכצן מאנטאג דינסטאג אין וועלען לויפען נײַן וואכען, נײַן וואכען, זיכער אין נײַן וואכען, ד זענען יעדער קלאס איז אנדערהאלבען שעה, אין וועל איך אריין ברענגען דאס וואס האב איך האב געלערענט אין אידיש וואך און און נאך אביסעל צו, און אויב דער עולם איז פאראינטערעסירט און וויל זיך פארנעמען וואו מען זאל נישט האלטען

יא, וויכטיג, סירקל באסטאן, איין ווארט, דאט ארג, circleboston דאט ארג, און אויך וויל איך דערמאנען דעם עולם וועגן יוגנטרופ'ס וועבזייטל פאר מער אינפארמאציע וועגן דער אידיש וואך, ספעציעל ווען מען וויל זיך דערוויסן וועגן דעם קומענדיגן יאר. ווענד זיך צו יוגענטרוף דאט ארג, YUGNTRUF דאט ארג, פאר אינפארמאציע וועגן דער אידיש וואך. דוד, וואס הערט זיך ביי דיר? א דאנק א דאנק מאיר. איך האב זיך דאס יאר דעם זומער באטייליגט ווי אין אמאליגע יארן אין דער אידישער זומער פראגראם אין פון ייווא, און דער פולער נאמען, דער אפיציעלער נאמען איז. די זומער פראגראם אויפן נאמען פון אוריאל וויינרייך פאר אידישער שפראך, ליטעראטור און קולטור, און דער דאזיגער זומער איז געווען זייער א יום טוב'דיגער, דערפאר ווייל דאס איז געווען, מען האט געפראוועט דעם פופציגסטן יובל פון דער זומער פראגראם, פאקטיש איז דאס אן איין און פופציגסט יאר, און דאס איז דערפאר ווייל כ'האב אויסגעפונען, דאס ערשטע יאר איז פאקטיש ניט געווען פאר סטודענטן אין אוניווערסיטעט, דאס ערשטע יאר איז געווען דאכט זיך אין זיבן און זעכציק און דאס איז געווען באלד נאך אוריאל וויינרייכ'ס טויט און דערפאר האט מען דאס א נאמען געגעבן נאך אים, דאס איז געווען פאר מיטל שול תלמידים, מיטל שול תלמידים האט מען פון די גראדואנטן פון די אידישע מיטל שולן און אזעלכע און פון די זומער קאלאניעס די יידישיסטישע האבן זיך איינגעזאמלט אין א פראגראם און דאס איז געווען דער אנהייב. באלד האט מען זיך דערוואוסט אז דאס פאסט בעריקער פאר סטודענטן אין אוניווערסיטעטן און זענען פארביי געגאנגען פופציג יאר פופציג זומערן אזעלכע וואס זענען אפגעגעבן יידיש תלמידים וואס לערנען זיך אין אוניווערסיטעטן, אדער אין די ביז גראדואיר קורסן, אדער גראדואיר קורסן, אדער סתם אזעלכע שוין געענדיגטע וואס לערנען זיך ווייטער אין לעבן, און דאס האט מען געפראוועט דאס יאר, ס'איז געווען זייער א יום טוב'דיגער זומער, ס'איז געווען אן אוונט אפגעגעבן דעם פופציגסטן יובל, ווי אויך א יום טוב אין דער זעלבער צייט, האט מען אויפגעגעבן קאוויד חבר לאפין, חבר לאפין איז יארן לאנג אסאציאירט מיטן ייווא, און אויך אסאציאירט מיט דער זומער פראגראם, ווייל זי האט א קורס יעדן זומער וואס זי פירט מיט דעם מאן שוין יארן לאנג, וואס הייסט שטייגער, דאס הייסט א קורס וועגן דעם אידישן לעבנסשטייגער וואס איז אסאציאירט מיט דער אידישער שפראך, און האט מען אויפגעגעבן קאוויד. איר און געפראוועט דעם יום טוב דעם קיילעכדיגן יוביליי פון דער זומער פראגראם, און ווי געזאגט געווען זייער רירנדיג, געקומען אסאך מענטשן, ס'איז געווען א אפרוף אין דער פרעסע, די סטודענטן אליין האבן זיך פארנומען מיט אידיש לימודים זעקס וואכן, ווי דאס איז שוין דער שטייגער גוטע עטליכע יארצענדליגער, אין דעם ערשטן יאר איז דאכט זיך געווען צוויי חדשים, און אין די לעצטע יארן, די לעצטע כאטש דרײַסיק יאר, איז דאס זעקס וואכן, אזוי אז די פראגראם איז סיי די עלסטע זומער פראגראם, אינטענסיווע זומער פראגראם פון אידיש, און סיי די לענגסטע פון זיי אלעמען, איך מיין אז ביזן היינטיגן טאג, סיידן דער ביכער צענטער אין עמהערסט האט עפעס לענגערס, איך מיין זיי האבן עפעס לענגערס, נאר דאס איז ניט, מען קען זיך ניט פארשרייבן, מען דארף אנגענומען ווערן, און ביי אונז אין דער ייווא פראגראם איז זעקס וואכן נאכאנאנד, און אלע טאג טרעפט מען זיך, דאס איז זייער אן אינטענסיווע זומער פראגראם. עפעס פראגעס מער וואס דו ווילסט שטעלן?
אויב דו קענסט ווארטן מיט אונז אביסל קענען מיר אפשר צוריקקערן צו דיר, יעצט האב איך אויף דער ליניע דעם חשוב'ן ר' אברהם מארמארשטיין וואס איז דער דירעקטאר פון מהדרין כשרות אין מענהעטן, ניו יארק, ער איז געווען עטליכע מאל א גאסט ביי אונז אויפן אידישן קול, און איך ס'איז א כבוד צו רעדן מיט אייך, חשוב'ער הרב מארמארשטיין, איר זייט דא? א גוטן אוונט, וואס מאכט איר? זייער פיין, גאט צו דאנקען, וואס מאכט איר?
פיין, ברוך השם. איך טראכט יעצט אז ווען מען זוכט עפעס א נייע זאך צו רעדן פאר ראש השנה, און אזוי ווי מיר רעדן אין אידיש וואס איז דאך די מאמע לשון, דארף מען טראכטן וועגן וואס האט די מאמע געטון ספעציעל פאר ראש השנה. ווען די מאמע האט געבאקן פאר ראש השנה האט זי נישט געבאקן די חלות פון א גאנץ יאר, וואס מ'קייגלט זיי צוזאמען, נאר זי האט געמאכט א רונדע חלה, א פשוט'ע חלה, נישט געפלאכטענע, פארוואס איז דאס? מ'דארף האבן א אנדערע חלה, אן אנדערע סארט ברויט פאר דעם יום טוב פון ראש השנה? איך טראכט אסאך מאל אז אפשר די זעלבע מענטשן וואס זענען פאראינטערעסירט נאך אלץ צו רעדן אין דעם שפראך פון אמאליגע דורות אין אידיש, כ'בין אויך פאראינטערעסירט צו עסן די מאכלים פון אמאליגע דורות, בין איך גערעכט אין דעם?
אבסאלוט.
כ'האף אזוי. יא, און ראש השנה עסט מען.

א גאנץ יאר זענען מיר צוגעוואוינט צו די געפלאכטענע חלות ווי מען בינדט צוזאמען עטליכע שטריקער פון טייג, און ראש השנה עסט מען א רונדע חלה, דאס איז געמאכט פון פון בלויז איין שטיק פון טייג. וואס איז דאס? כ'האב אריינגעטראכט אין דעם אביסל, מענטשן זאגן, אז דאס איז ווייל מען וויל באווייזן אז די די גאנצע יאר איז א גלגל החוזר, עס דרייט זיך, ס'איז א וועגעלע וואס דרייט זיך הין און צוריק, און מען קומט ארום פון, מען גייט ארום פון, דורך איין יאר, א ווינטער, א פרילינג, א זומער, איינס נאכאנאנד, און קומט מען צוריק צו די זעלבע פלאץ ווי מען איז ארויסגעפארן. אבער איך האב אריינגעקוקט אין דעם האב איך געזען זייער אנטערעסאנטע זאך, אין אמאליגע ביכער, אידישע ביכער, מען רופט זיי נישט ק ק רונדע חלות, מען רופט מען רופט זיי פייגעלע חלות. וואס איז פייגעלע חלות? ווייל די אז ס'קוקט אויס ווי מ'מאכט עס ס'איז רונד פונדרויסן און פון אינעווייניג איז דא א שפיצל, און ס'קוקט אויס אזוי ווי א נעסט פון א פייגל ווי די פייגל ער שטעכט ארויס די קאפ. אין אין די מיט ווייל מען וויל באווייזן אז אזוי ווי די פייגעלע קען אומעטום געפינען א פלאץ און אזוי שטייט אין תהלים און אנדערע ערטער דאס איז זייער אונזערע מחשבות זענען זייער פיל מיט דעם געדאנק אז דאס אידישע פאלק איז אזוי ווי פייגעלע מיר גייען ארום די גאנצע וועלט מיר פרובירן צו גיין הויעך זיין א הויעכע פאלק. א גייסטליכע חוב, און דער אייבישטער העלפט אונז צו אז וואו מיר גייען געפינען מיר עפעס צו עסן, און מיר געפינען אן עצה ווי אזוי צו מאכן פרנסה, און מיר געפינען א פלאץ וואו צו וואוינען, אלעס קען מען געפינען אויף דעם אופן. איז מאכט מען א פייגעלע חלה לכבוד ראש השנה, וואס האלט איר פון דעם געדאנק? וואונדערליך, וואונדערליך, יישר כח אז עס קומט צו רעד עסן און איר זייט אוודאי א וועלט עקספערט אויפן געביט פון כשרות, קען מען ביי אייך פרעגן, בדרך כלל האבן מיר גערעדט נאנט צו פסח וואס איז א גאנץ קאפווייטיג מיט מיט עסן וועגן כשרות, איז דא ספעציעלע זאכן וואס מען דארף היטן בנוגע כשרות אין דער צייט?
איך וואלט נישט געזאגט כשרות אבער פארזיכטיגקייט אין וואס מ'עסט, למשל ס'איז דא א מנהג ביי אלע אידן אז די צווייטע נאכט פון ראש השנה זוכט מען צו עסן נייע פירות, א פירות וואס מ'האט נישט געגעסן פון דעם היינטיגע יאר ביז יעצט. ממילא זוכט מען אלע פארשידענע פארווארפענע זאכן, מען זוכט אנדערע מאכן אפילו די ערשטע נאכט באנוצן זיי זיך מיט א מיט א מילגרוים, ווייל דאס איז א סימן פאר ירבו זכויותינו כרימון, אזוי ווי א מילגרוים איז אנגעפילט מיט קליינע שטיקלעך אזוי זענען אידן אנגעפילט מיט מצוות, און די צווייטע נאכט זוכט מען נייע פירות. פרעגן מיר אסאך מאל וואס הייסט א נייע פרוכט? מען קומט אריין אין א נייע יאר, מען האט זיכער נישט געגעסן פון ראש השנה ביז דעם צווייטע נאכט נייע פירות, נאר די ברכה פון שהחיינו מאכט מען פון דעם געפיל פון דאנקבארקייט וואס ווארט ווען מען זעט נייע פרוכט. אפילו אין די היינטיגע צייטן ווען מען ברענגט פירות פון די גאנצע וועלט, אבער נישט אלעס קען מען באקומען די גאנצע צייט. למשל די סארטן באלמען וואס מען רופט זיי באטלעס, דאס זיי זענען זיי קומען ענדע פון די זומער פון פון דאהי זענען פון אמעריקאנע פירות, און זיי קומען אינמיטן ווינטער פון סאוט אמעריקא. אבער אינצווישן זעט מען זיי נישט. דאס איז א נייע פרא, אפילו ס'איז נישט אזוי ווי אמאל, מיר וואוינען אין א פלאץ ווי ס'איז דא אלעס בשפע און אלעס ברווח, אבער נישט אלע פירות קען מען האבן די גאנצע צייט. פייגן קומען באמת צוויי מאל אין יאר, ס'איז דא פייגן וואס מען זעט אין אנפאנג פון זומער, ס'איז דא א גאנצע געשיכטע פארוואס עס איז אזוי, אנדערע קלערן אז די פייגען פון אנפאנג וואס וואקסען פון אנפאנג זומער זענען נאך פון די פון די וואוקס פון פאריארן ווי עס זאל נאר זיין ס'איז דא א קליינטשיגע וואוקס פון פייגען אנפאנג זומער און ס'איז דא א גרעסערע וואוקס פון נייע פייגען ביים סוף פון די זומער קומען מענטשן אסאך מאל מיט שאלות פאר א רב קען איך מאכן אויף דעם א שהחיינו קען איך מאכן אויף יענץ א שהחיינו וואס זאל איך טון אויב איך האב געגעסן טרוקענע פרוכט פון די סארט, אבער נישט קיין פרישע, קען איך מאכן אויף זיי א שהחיינו. אגב, די ענטפער צו דעם איז יא. די ספעציעלע הנאה וואס א מענטש האט פון נייע פרוכט איז נאר ווען ער האט באקומט א פרישע, ווען ער נעמט עס ארויס פון די פריזער, אדער ווען עס איז אויסגעטרוקן, ס'נישט די זעלבע פארגניגן. אנדערע פרעגן? אנטשולדיגט, יא. יא, איך האב נאר געוואלט פרעגן אז צוליב באגרעניצטע צייט אז קומט צו רעד אידיש און איר זייט געוואקסן אין א זעהר א היימישע לעבעדיגע שפרודלדיגע סביבה אין אין ענגלאנד דאכט זיך יא אין לאנדאן איז וואס האט איר פאר אידישע באגריסונגען ארום דער צייט וואס איר געדענקט ספעציעל? דאס איז מער ווייניגער די זעלבע ווי דא, נאר כ'וועט זאגן די אמת, איך געדענק נישט אז מענטשן זענען געווען אזוי מקפיד אין די אלע מנהגים ווי זיי זענען דא, דא זענען מענטשן גאר שטארק פארזיכטיג אין די מנהגים, איך הער אסאך מאל פון מענטשן זיי ווילן וויסן צו מען קען עסן מיט מעיאנעיז ראש השנה ווייל ס'איז געמאכט מיט עסיג, און האבן זיי מורא זענען זיי אזוי פארזיכטיג אז אלעס מוז זיין זיס. נישט זויער אין און איך דענק אז דאס איז דא וואס איז דא א גרעסערע עולם פון מענטשן זענען מענטשן אסאך מער פארזיכטיג אין די זאכן אבער די עיקר מנהגים זענען אלע געווען די זעלבע דארט ווי דא אבער איך האב געמיינט בנוגע אידישע אויסדרוקן, למשל ווינטשן איינער דעם צווייטן א גוט יאר, ווינטשן א גמר חתימה טובה, אלץ די זעלבע וואס מען הערט היינט? ניין, איך וועל זאגן וואס, די ענגלישע אידן וואס האבן זיך באזעצט דארטן שוין הונדערט יאר צוריק, באגריסן זיך איינער דעם צווייטן אויף ענגליש און זאגן אזוי אזא נושא העפי ניו יער און וועל אווער די פאר. דאס הייסט אז מען באגריסט זיך א פרייליכע נייע יאר און אויך אז די תענית פון יום כיפור זאל אריבער גיין גרינג אהן און מען זאל זיין געזונט טראץ דעם וואס מען פאסט. און דאס איז זיכער אן אמאליגע מנהג, זיכער האט מען זיך אזוי באגריסט נאך דורי דורות, און זיכער האט מען אמאל געזאגט נישט נאר א גוט געבענטשט יאר, נאר מען האט אויך אנגעווינטשן א לייכטע תענית.

און אבער די אמת די די איד ווינטשט איינער דעם צווייטן נישט בלויז אז דאס יאר זאל זיין א גוט יאר און א געבענטשט יאר נאר ער זאל אויך האבן א לייכטן תענית יום כיפור און מען ווארפט איינער דעם צווייטן אן א שיעור ברכות אזוי ווי איך זאג אייך היינט ביינאכט נישט בלויז אז דאס זאל זיין א גוט יאר און א געבענטשט יאר נאר זאל דאס זיין א יאר מיט פון צופרידנקייט און מען זאל אלע האבן געזונט און אלע האבן פרנסה בשפע און דער אייבערשטער זאל געבן פאר דיר און פאר אלע צוהערער אלץ וואס מען דארף בגשמיות וברוחניות אין אלע וועגן אין אלע אופנים און מען זאל קענען צוזאמען קומען מיט די גאנצע משפחה געזונטערהייט מיט צופרידענע הערצער.

און רבי איך וויל אייך פרעגען, איך ווייס ס'איז דא דריי מינען עסען וואס מען דארף בפירוש'ט אפהיטען, האניג יא, זיכער ס'זאל זיין א זיס יאך, האניג און מערען טאקע, מען זאל זיך מערען. הייסט עס איך איך ווייס נישט וואס ווייס.
נער מ'זאל זיך ווערן א וואדע א וואדע. יא און איך אליין מאל און מאך א צימעס איך ווייס נישט פארוואס א צימעס. א צימעס?
אזוי קאכט מען מערן.
א מערן צימעס? יא מערן מערן מערן מיט זיסע קארטאפל און געטרוקענטע געטרוקענטע פרוכט ס'זאל זיין זיס מ'זאל האבן דעם טעם פון זיסקייט אויף די ליפן. מיט די משפחה. אנדערע זענען זייער מקפיד צו נעמען די קאפ פון א פיש צו די קאפ פון א בהמה, עסן פון דעם קאפ, און זאגן אז דאס יאר זאל מיר זיין קעפ, מיר זאלן זיין לראש ולא לזנב, מיר זאלן זיין פון אויבן און נישט פון אונטן.

און אלע תפילות זאלן נתקבל ווערן און מיר זאלן יעדער איינער קענען איבער א יארן קומען צוזאמען אין פרידן. אמן. א שיינעם דאנק ר' מארמארשטיין פון מהדרין כשרות אין מענהעטן, ווי אזוי קען מען אייך געפינען? מען קען מיך געפינען, מען קען מיך שרייבן א אימעיל, מען קען מיך רופן ווי איר האט מיך גערופן.

אין בריטיש.
אלצדינג וועסטו. א שיינעם דאנק און איך ווינטש אייך אויך א גוט געבענטשט יאר און לאמיר רעדן נאר אויף שמחות. פיין, זייט געזונט זייט מצליח. א שיינעם דאנק, זייט געזונט. גוט יאר.
פליז ענטער די נומבער דעט יו וויש טו קאל.

האפענטליך קומען צו רעדן מיט אונז אפאר מינוט שלום בענפעלד, מיר האבן די אלע הויפט באטייליגטע אין דער פראגראם דאס אידישע קול, ברוכים הבאים אייך אלע, און א שענעם דאנק. יעצט לאמיר הערן אביסל מוזיק און דאן אפאר אנאנסן פון אונזערע ליבע טייערע צוהערער, אונז ליבע טייערע ספאנסערס, אונטערשטיצער. יא.

א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאר און די מאר משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע געבעקס. זייער טעלעפאן איז זעקס איין זיבן

און דאס איז געווען דער אומפארגלייכליכער חזן לייבעלע וואלדמאן, און ער האט נארוואס איבערגעגעבן די גאנצע מעשה וועגן ראש השנה, יום כיפור, סוכות, און שמחת תורה, און. צו האבן מיר דא דוד בראון, דוד ביסט דא? יא, כ'בין נאך דא.
אפש איך ווייס נישט צו דו האסט עפעס א קאמענטאר אויף דעם, איך האף אז יעצט איז דא שלום בענפעלד, שלום ביסט דא? העלאו. העלאו.
שלום שלום עליכם.
שלום עליכם שלום. שוין לאנג נישט געזען. וואס מאכסטו? אה, מיר האבן פארלוירן שלום. דוד ביסט דא?

אה, וועגן כשר'ע, וועגן אידיש וואך פארשטייט זיך, אבער הערן די רייד וועגן כשרות אויף אידיש און אזא שיין ליד פון חזן לייבעלע וואלדמאן אויך אויף אידיש, דערמאנט עס מיך אז אידיש איז אמאל געווען די שפראך אויף וועלכע מען האט גערעדט וועגן אידישקייט, וועגן פרומקייט און. איך דערמאן זיך אויך אז צו מיין בר מצוה וואס איז שוין באמת א שיינע פאר יאר צוריק האט מיר מיין פעטער פרעוטה געגעבן א מתנה די אידישע פאלקס ענציקלאפעדיע פון שמחה פעטרושקא. היינט א פארגעסענער מענטש אבער געווען א גרויסער קענער פון אידישקייט און האט געוואלט אז דאס פאלק דאס הייסט דאס אידיש רעדנדיגע פאלק זאל זיך באקענען מיט דער רעליגיעזער אידישקייט און דער רב בן ציון גאלד עליו השלום האט פעטרושקען געהאלטן פאר א גאון, איז פאר מיר געווען אינטערעסאנט א קוק צו טאן אין פעטרושקע'ס פאלקס ענציקלאפעדיע זען וואס ער האט צו זאגן וועגן ראש השנה. ס'איז דאך איצט די צייט פון ראש השנה. מ'וואלט געדארפט מיינען אז ראש השנה שטייט אין תנך אז ראש השנה איז דער אנהייב פון יאר און דער אנהייב פון די ימים נוראים, אבער עס לאזט זיך אויס אז ס'איז אי מער קאמפליצירט אי אינטערעסאנט. וויל איך אביסל איבערגעבן וואס פיעטרושקע האט צו זאגן וועגן ראש השנה. ראש השנה, אנהויב פון יאר, מיט דעם דאזיגן נאמען רופט מען אן דעם ערשטן, און שפעטער האט מען אויך איינגעפירט דעם צווייטן, טאג פון חודש תשרי, דא ווייסן מיר דאך. פון דאזיגן טאג הויבט מען אן צו ציילן דאס נייע יאר. אין תנך אבער איז די צייט געווענליך געווען דער אנהויב פון יאר, נישט דער חודש תשרי, נאר דער חודש ניסן. און דער חומש שמות זאגט וועגן דעם חודש אין וועלכן עס איז דער יום טוב פסח, פארשטייט זיך, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון לחדשי השנה, דער אנהייב פון די חדשים פון יאר. דער נאמען ראש השנה, פאר דעם יום טוב פון ערשטן תשרי, ווערט אין תנך נישט דערמאנט, אין חומש במדבר הייסט ער גאר יום תרועה, דאס הייסט פארשטייט זיך דער טאג פון בלאזן שופר. דאס ווארט ראש השנה אליין ווערט יא דערמאנט אין תנך אין דעם ביים נביא יחזקאל, אבער ס'איז נישט קלאר וועלכן טאג דער נביא האט דערמיט געמיינט, און די גמרא ערוכים, די גמרא ערוכים, האט געזאגט אז אז דער נביא מיינט דערמיט יום כיפור, אין דער משנה און דער גמרא מסכת ראש השנה ווערן געבראכט נישט איין ראש השנה נאר פארשידענע ראש השנה'ס פאר פארשידענע עניינים. למשל דער ערשטער טאג אין ניסן איז געווען דער ראש השנה אין וועלכע מען האט געציילט די יארן פון זינט איינער איז געווארן א מלך ביי אידן. פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל דאס האט געהאט א באטייט פאר שרייבן וועקסלען און דאקומענטן, דאס הייסט עס האט געהאט א מין אפיציעלן באטייט. און מיר ווייסן דאך אלע אז דער פופצנטער טאג אין שבט, חמשה עשר בשבט, איז דער ראש השנה פאר די ביימער. וואס עפעס ב ה ראש השנה פאר ביימער? אבער דאס האט א רעליגיעזן באטייט. וועגן מעשר, דאס הייסט דעם צענטל פון דער געראטעניש וואס מען דארף אפגעבן די לוויים. עורלה, וואס איז האט צו טון מיט דעם פרוכט פון די ביימער אין די ערשטע דריי יאר פונעם לעבן פון א בוים וואס מען דארף אויך קלעבן און אוועק געבן. נו, לאמיר רעדן וועגן דעם הויפט ראש השנה. אין חומש ויקרא און אין במדבר ווערט געזאגט אז דער ערשטער טאג פון חודש השביעי, דער זיבעטער חודש, הייסט פון דעם חודש

און אין שול ביים אהיים גיין און ביים דאווענען אין שול און אהיים גיין פון שול אריין קומען אין הויז, קומענדיג אין הויז ווינטשט מען זיך לשנה טובה, תקוות טובות, מען וויל עסן, און מען עסט ספעציעלע מאכלים, נישט נאר חלה נאר אויך, אזוי זאגט ר' רושקע, מען עסט א קאפ פון א פיש, מען ווינטשט זיך אז מען זאל זיין

און איז פאַנע תוקף, וואו עס ווערט געשילדערט ווי אין הימל ווערט גע'משפּט דער מענטש צום לעבן אָדער צום טויט, הייסט עס, ראש השנה איז געוואָרן זייער אַ וויכטיקער יום-טוב, כאָטש נישט דערמאָנט אין תנך. מיט ראש השנה זענען פאַרבונדן אַן אַ שיעור מנהגים און טראַדיציעס, און דער באַקאַנטסטער איז אפשר די טראַדיציע פון זאָגן תשליך.

שלום, דאס איז ר' דוד, העב איך מער נאר דערמאנען, האסט באמערקט אז תשליך איז א מנהג נאר ביי אשכנזישע אידן? יא, ס'איז א מנהג נאר ביי אשכנזישע אידן, און ס'איז פאראן ביי די מאראקאנער אידן דוכט זיך אן אנדער מין תשליך, אבער ס'קומט פאר אין אן אנדער צייט פון יאר, אפשר פסח, איך געדענק שוין נישט, אבער נישט דווקא ראש השנה.

א פילעדזש א פשוטע לויפענדיגע קוואל. יא. א ביס איז א ס'איז וואסער. יא, פון פון ווי איז עס זאל נישט זיין.
כ'האב נאר געוואלט ארויסברענגען אז תשליך דאס איז א ווערטער שפיל, תשליך איז לשון קודש איר זאלט ארויסווארפן, ארויסווארפט די זינד, און אין אלט אידיש איז תש געווען א קעשענע, און ביי טייל אידן נאך היינט אויך. די מיינסט אז תש קומט פון תשליך?

אבער איך געדענק נישט מען זאל ביי אשכנזישע אידן נוצן דעם אויסדרוק אין לשון קודש. יא, ווען דוד האט געזאגט צו צו זאגט מען א זיס יאר האב איך געמיינט אז דאס שטאמט פון פון ישראל'דיגן העברעאיש, אבער איך פון וואנעט קומט דאס? איך האב געמיינט אז דווקא פארקערט אז שנה טובה ומתוקה איז א העברעאיזירונג פון א זיס יאר.

אידישע פראגראמען היינט. אין דער געשיכטע פון אידישע ראדיא איז מיין איך דאס אודיאו פראגראם איז א יחיד במינו טאקע, און איז פון זייער א הויכן קאליבער, אינטערעסאנט און לעבעדיג, און האט אלערליי זשאנערן אינפארמאציע און באטייליגטע און געסט, און אפילו אין דער היינטיגער צייט, דאס הייסט מען איז שטענדיג מקונן ווי מען האלט אויף דער וועלט מיט אידיש און אזוי ווייטער, אבער פון דעסטוועגן איז מאיר'ס

דאנק גרייט, מיר זענען דיר זייער דאנק גרייט פאר אלץ וואס דו איך מיין אז מיר זענען די ערשטע וואס האבן טאקע גענוצט דאס ווארט א דאנק דעם ווערטערבוך איז איך לענדיגן מיט א ליד וואס איז זייער ליב אפשר וועט דוד אמאל ערקלערן פארוואס אבער מיר זענען אויס צייט

איך וויל באדאנקען דוד בראון, לאה שפורער לעוויט, און שלום בענפעלד און הרב אברהם מארמארשטיין פאר זייער באטייליגונג. א גוטע נאכט און א גוט יאר. דאס רעדט צון אייך מאיר דוד.